Insemmilkom jiena Karl Xkembi nilqakom għal episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta ma' l-awturi ta' żmien. Illum għandna poeta li diġà kienet eh, fost il-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u rebħet it-tieni premju eh, bl-ewwel ġabra tagħha fl-2012 sekonda qabel tqum u issa tinsab finalista mill-ġdid bit-tieni ġabra tagħha ma' Xatt tat-Tamarisk li ħareġ is-sena li għaddiet. Claudia Gauci, grazzi talli lqajt l-istedina biex tkun magħna fuq Antenni Suspettużi. Grazzi lilek, Karl. Claudia, l-ewwel nett nawguralek għall-premju tal-ktieb. Għidilna ftit fejn tinsab. Jiena qiegħed Nairobi, l-Kenja, inti fejn qiegħda? Jiena qiegħda Swieqi, f'qalb ħafna bini u traffiku. Edha ġoddar tijaj u edha u koll fl-istudju tijaj din il-kamra li hija l-qalbi ħafna imma tanċi ila ħafna li twildet is-sena l-oħra fil-fat armajta. Kien hemm il-bżonn li kolli kamra li tinala u noqgħod ninala fija jiena u koll. u issa għamilt il-melitenzja hawnhekk u għamilt il-pjanti u allura dan huwa s-santwarju tiegħi u hawnhekk naħdem. Hawnhekk fejn tikteb. U inti inti kif tikteb? Jiena
well, kif nikteb u meta nikteb forsi wkoll nistgħu ngħidu Nikteb mhux daqshekk ta' spiss daqskemm nixtieq, speċjalment meta niġi għal poeżija, għax il-poeżija, darba xi ħadd kien qalli li l-poeżija tiegħi qisha bħas-sajjetti, u naħseb min kien dan kellu raġun għax meta nikteb ikunu verament mumenti sporadiċi u sakemm ma jkollix proġett li rrid nagħlqu bħalma kelli ż-żewġ ġabriet, pereżempju, hemmhekk imbagħad jisni ninħakem mill-ritmu u mill-dinamika li toffri l-poezija u ma nitlaqiex. Imma mbagħad barra minn dan m'għandix pattern fiss, però għandi r-ritwali naf li inti tħobb tuża dil-kelma meta tkun mal-mistednin tiegħek u hija kelma għalija vera importanti. U jiena r-ritwal li nħobbhom ħafna. U forsi ma nafx, ma tantx jisna nirriflettu fuq għadi di tar-ritwal, naħseb hija hija tip ta' ankra li żżomm ċertu kostanza fil-ħajja tal-bniedem. Hi x'inhi. Ir-ritwal tiegħi fejn tidħol kitba irrid ikolli l-mak tat-te jew tal-kafe miegħi bilfors. Ħafna drabi qabel ma nikteb irrid naqra dejjem għandi l-kotba, jew ta' mhux bil-fors poeżija, ma eh, kwalunkwe ktieb. Xikultant naqra ġeneri differenti f'daqqa, ikolli ktieb ta' poeżija, ikolli ktieb lokali, ta' letteratura lokali, u bat ikolli ktieb xi romanz barrani, ġili kolli xi novelli, ġili kolli xi ħaġa fuq storja, għax nħobb nara fuq l-istorja wkoll, ġifieri kolli diversi, imma meta nġi biex nikteb letteratura naqra. Dak huwa ritwal ieħor, ġifieri rrid naqra bil-fors qabel ma nikteb. U ħafna drabi jew f'dil kamra kif għatlek, jew inkella ironikament nispira ruħi wkoll meta nkun ġo xi kafetterija. Inħobb ninqata' għalkemm inkun man-nies, immur f'post fejn ma jafni ħadd bit-tama li ma jafni ħadd u noqgħod hemmhekk għal kwiet nieħu kafe dak huwa ritwal ieħor li nħobb ukoll. U x'qed taqra bħalissa semmejt li trid bil-fors taqra wa parti mir-ritwal, x'kotba qed taqra bħalissa? Iva,
bħalissa forsi din nitkellmu forsi fuq aktar il-qoddim, għandi proġett li qed nikteb fuq li mhuwiex poeżija Qed nipprova nikteb memwar. Skużani jekk il-leħen tiegħi għadni ġejja minn ġurnata ngħallem u jisu imxaqqaq leħni qed inħossu. U allura allura qed naqra diversi memwar li nkitbu minn nies differenti, nisa u rġiel, bi stili differenti u bħalissa qed naqra dan A Ghost in the Throat Għurna għamna millu da xej reklam, anka il-titlu tijaw mill-ewel mill-ewel qabadni. U kitbitu l-awtriċi irlandiza, tajdlix nipronunzja l-isem għax ma nistax, ma nafx. Pero, pero bl-Inglis naħseb tiġi Doreen l-ewel isem taħħa. U fil-fatt kienet rebħet b'dan il-ktieb. Qed naqra dan li huwa memwar, isu semmi memwar, hi tmur fil-fatt għandha r-ritwali tagħha semmihom ir-ritwali din l-awtriċi, tmur lura fil-passat lejn poeżija li nkitbet fis-seklu 17 li fit-tradizzjoni letterarja Irlandiża hija importanti ħafna U bażikament din il-poeżija u l-figura ċentrali tagħha hija mara għandha dan is-seħer fuq din il-kittieba żagħżugħa illi bil-forsi tkun taf iktar fuqa fuq il-ġrajja tagħha u isa jimxu fuq livell parallel il-ħajja tagħha ta' om żagħżugħa u kittieba u l-ħajja ta' din il-mara li għexet fis-seklu 17. Interessanti ħafna il-mod ta' kif ta' kif qed ħaddem il-lingwa wkoll, eċetera, eċetera. E, qed tgħidilna li li qed tesplora kitba ġdida li nitlu fiha aktar il qudiem għax inti inti apparti e, inti pubblikajt ġiex ġabrit ta' poeżiji, però għandek ukoll traduzzjonijiet ta' kodba għatfall mhm. u issa qed taħdem fuq dan. Ġifi, Timxi minn ġeneru għal ieħor għalkemm nafuk l-iktar għall-poeżija u xek. Eżatt, eżatt, eħe, l-iktar li li nikteb isu jew forsi l-iktar li jiena ma nafx sinonima ma' ġeneru partikolari huwa l-poeżija għax eh, dak l-iktar li esplorajt issa, pero eħe kif attinti fit traduzzjoni ħdimt, ħdimt b'mod mhux uffiċjali wkoll, pereżempju fil-festival annwali li jsir ehm, ta' Inizja Med, il-Festival tal-Letteratura Mediterranja, ehm, f'Malta traduċejt kelli okkażjonijiet diversi biex nittraduċi Eh, xogħlijiet ta' awturi oħrajn li jkunu mistiedna. Imma mbagħad għandi wkoll xogħlijiet ta' traduzzjoni għal-tfal. Ġili ħdimt mal-Merlin Publishers u, u fil-fatt wieħed minnhom kien rebaħ ukoll, ġifieri daka kien unur kbir għalija. Huma mm. differenti u imma kollox jgħalmek u kollox ibidlek fil-verità huwa vjaġġ. Il-vjaġġ jidher pjuttost ċar mill-ewwel għattini ġabra, jekk jekk nista' nazzarda ftit niġbor fi ftit kliem, nistgħu ngħidu fl-ewwel ġabra tħares ħafna l-ġewwa eh, lejk innifsek. Eh, għandek toħroġ mill-fond l-ektar emozzjonijiet qawwija, mentri f'din il-ġabra naħseb qed ħares iktar il-barra, iktar eh, outward looking. Ma jfissirx li ma titrattax u ma tberrax li lek innifsek mal-qarrejja, però hemm iżjed preokkupazzjoni dwar dak li qed jiġri madwarek. Allura, l mistoqsija tiegħi x'inhu li qed jinkwetak l-iktar madwarek? Mistoqsija kbira din, hemm ħafna affarijiet li qed jinkwetawni. Aħna qegħdin f'dal mikrokozmu biex ngħidu hekk ta' din il-gżira żgħira li hija Malta, imma hija mera, jekk irridu ngħidu hekk ukoll, ta' x'qed jiġri barra minn Malta wkoll. Imma jekk ħa nitkellmu fuq il-lokal, l-iktar ħaġa li lili taffettwani anke b'mod personali hija in-nuqqas ta' ta' rispett, imħabba lejn pajjiżna. Jiġifieri ovvjament din qed ngħidu tibda min-naħa ta' fuq. Il-politikanti tagħna li għandhom paroli biss u ma jagħmlu xejn. Jew ma nafx, jagħmlu ftit, jew dak li jagħmlu mhux biżżejjed. Jiġifieri l-iktar ħaġa li għandha impatt qawwi fuqi u naħseb li b'xi mod ħarġet ukoll fil-ġabra, hija n-nuqqas ta' kura lejn l-ambjent ta' madwarna, ġifieri kulma hawn ma jistgħux jaraw toqba vojta li ma jmorrux bil-gafef lesti biex jibnuha u jtellgħuha u ma neħdux ħsieb li naf niżirgħu iktar siġar pereżempju li għandna bżonnhom u ma nafx kif ħadd ma jara E, is-siġar mhux biss huma qishom it-tapezzerija biex ngħidu hekk li jsebħu l-ambjent ta' madwarna, imma joffru il-frisk li tant għandna bżonnu fis-sajf speċjalment. E, hemm ħafna hemm ħafna benefiċċji għal għal daw l-affarijiet, imma xi raġuni oħra, ovvjament, l-aġenda fuq l-aġenda tal-politikanti tagħna ma ma jeżistux. Dik hija l-iktar ħaġa forsi li tinkwetani u li ddejjaqni u li tpeżżani wkoll. Imma mbagħad hemm affarijiet oħra. Li nitlu fihom da waqt, però naħseb il-mistoqsija tiegħi hija x'wassal għal din il- il-bidla jekk ngħidu hekk jew l-evoluzzjoni tiegħek minn eh, introspezzjoni għal kummentarju soċjali u politiku li qed tagħmel b'mod ħafna iżjed ovju isu 10 snin wara.
Ekku. Eh, naħseb jiena faxar snin jiena nbdilt ukoll bħala persuna. Jiġifieri sekonda qabel tqum kienet l-ewwel avventura tiegħi kont ili nikteb minn kelli 16-il sena. U ftit ilu konna qed insemmu lil Mario Zoppardi, Mario Zoppardi kien wieħed minn dawk li influwenzawni biex nikteb. għax kien jgħallimni. Imma mbagħad ħadd iż-żmien biex imbagħad ippubblikajt l-ewwel ġabra u forsi ma nafx jiena il-vuċi politika jekk iridu nsejħula hekk fis-sens wiesa tagħha forsi dak iż-żmien kont nibża iżjed nberraha jew naf jew jew jew kont iktar forsi moħħni iktar fid-dinja tiegħi li rrid nesprimi bl-aħjar mod letterarju possibbli dak li jaffettwa lili l-ewwel, ħanejdu hekk. Mhm. U forsi għalhekk ħadet dik il- dik id-direzzjoni l-kitba tiegħi fl-ewwel ġabra. E, imbagħad għaddew għaxar snin kif inti u ovvjament jiena nbdilt, però l-istil ta' kitba tiegħi jinbidel ukoll, ġifieri qishom marru marru flimkien fl-istess direzzjoni fejn fejn jiena bdejt nirrifletti iżjed u nħares iktar anka b'mod kritiku lejn lejn lejn kollox. Anka lejn il-kitba tiegħi. Allura qishom ġew flimkien. Eh, f'ċertu f'ċertu sens dawn dawn iż-żewġ affarijiet. Mhm.
U għalik kemm importanti li l-poeżija tkun anka kummentarju soċjali, politiku dwar dak li qed jiġri madwarna. Naħseb li huwa importanti, iva. Jiena ma naħsibx illi illi poeżija fija nfissa qabel xejn ti tkun poeżija. Sewa ġifieri l-ewwel impatt għal min jaqra u għal min għal min ifittex din it-tip ta' letteratura, l-ewwel impatt se jkun il-mod ta' kif qed inħadmu l-lingwa, jiġifieri bl-isbaħ mod u bl-aħjar mod possibbli u bl-iktar mod oriġinali. Ma nistgħux dejjem irridu nivvintaw lil nfusna aħna meta niktbu wkoll sa ċertu punt. Imma mbagħad meta tħaffer fil-qalb il-versi u qalb l-immaġnijiet li noħolqu u qalb id-dinijiet li noħolqu, irid ikun hemm xi ħaġa li magħha rridu nidentifikaw, li magħha rridu niggranfaw u li forsi bil-kitba tagħna ngħidu dak li ħaddieħor ma jistax jgħid. Jiġifieri f'dak is-sens iva, huwa huma importanti ħafna dawn il-pożizzjonijiet politiċi, ngħidu hekk, politiċi, kollox huwa politiku fil-verità, anka jekk ħan nitkellem fuq in-nuqqas ta' siġar u qed nibki għalihom, dik hija fil-verità hija xi ħaġa politika. Imbagħad hemm il-politika li hija aktar forsi aggressiva jew iktar kritika li wkoll ma tistax taħraba għax la darba aħna mdawrin biha minna fl-inġustizzja pereżempju ma tistax taħraba. Eħe, u f'dak is-sens eħe, jiena rrid nesplorom, rrid nagħmel għażla konxja wkoll ta' x'ħan ikteb b'din il-ġabra. Għax inti inti titratta parti l-ambjent għandek eh, il-ħilba għal-bini, il-korruzzjoni, anka l-negliġenza u l-korruzzjoni li waqf li għatlu nies bħal Mirjam Paċ li għandek eh, poezija dedikata lila. U ġifiri, dawn huma Kif qed tgħid inti, għal għal min speċjalment qed jgħix Malta jew jew isegwi l-aħbarijiet ma tistax taħrab minnhom. Eh, però l-importanti li inti qed tagħti wkoll il-bixra letterarja poetika tiegħek u inti qed tagħmel dan b'mod pjuttost uniku għandek kull poeżija tibda Mistoqsija, Għidilna ftit fuq din l-idea, minn fejn ġiet din l-idea li kull titlu tal-poeżija fil-verità huwa mistoqsija? Xi trid tgħid biha, minn fejn ġiet din?
Eżatt, eh, le, l-ewwel qed irid ngħid ukoll li l-proċess li wassal għal dan il-ktieb kien proċess li lili kabbarni ħafna u il-persuna illi kienet involuta b'mod dirett u li magħha għamilt skambju kontinwu ta' ħafna xhur kien Glenn, Glenn Calleja, li miegħu ppubblikajt il-ġabra. U fil-fatt jiena li kienet xi ħaġa insellmulu mill-qalb. Għalija kienet xi ħaġa kbira ħafna li xi ħadd bħal Glenn li na dejjem irrispettajt ix-xogħol tiegħu u joġobni ħafna x-xogħol tiegħu, ħadd deċiżjoni u wkoll bħala Glenn Kalleja li jippubblika l-ewwel darba u l-ktib tiegħi kien l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu bħala Kotba Kalleja. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa li li kienet unur għalija wkoll. U kif kont qed ngħid, beda proċess mill-ħin li avviċinajtu biex speċi isma interessat li namlu miegħek il-ktib, fil-bidu kienet sempliċement jagħmel il-ktib u bidejh u daqshekk. u mbagħad ħadd deċiżjoni ftit wara li joħroġ bħala pubblikatur u għalhekk spiċċajna għamilna kollox. Imma u għeni ħafna fl-editjar, ġifiri kien letteralment ġili saqsini mistoqsijiet li ġibni dari mal-ħajt u kien appuntu dak dak l-atteġġament, dak l-avviċinament li ħa illi jiena ħriġt ħafna minn mill-comfort zone tiegħi minn dak li jiena soltu forsi mdorrija mhm. bih u speċi għamilt deċiżjoni differenti. U din tal-mistoqsija u risposta kienet frott ta' dal-ħafna diskussjonijiet li għamilna jenu, jenu Glenn. U tista' toħodha b'modi differenti, ġifieri l-mistoqsija qiegħda hemm parti mit-titlu u r-risposta hija l-poeżija nifisha jew inkella l-qarrejja jistgħu joħorġu b'risposti oħra. Ġifieri inti meta taqra mistoqsija f'moħħok ħajmorru moħħok ħajmur f'ħafna direzzjonijiet. Mbagħad il-poeżija se tik direzzjoni waħda. Interessanti li semmejt lil Glenn u l-proċess tal-editing li jissemma ta' spiss eh, fuq dan, dan il-podcast minn min l-awturi li nistiednu u uħut minnhom fil-fatt anka għamluħ ma' Glenn. Kemm huwa importanti dan il-proċess li Qisu xi ħaġa pjuttost relattivament ġdida naħseb fil-pubblikazzjoni Maltija, speċjalment fejn tidħol poeżija li jkollok xi ħadd li verament qed idurlek kelma kelma, qed idur ġebla ġebla fil-ġnien tiegħek u jdawwarhom u jiċċekkja li kollox f'ċertu sens jagħmel sens fih dan il-proġett tiegħek. Eżatt, oġobni kif kif poġġejta inti. U fil-fatt tekku, ġifiri konna niltaqaw online ħafna drabi biex nħaffu l-proċess u koll iktar faċli. U letteralment veru, kull kelma kważi kważi, abat Glenn u Minn banda kienet l-ewwel nett il-proċess huwa wieħed vera naħseb ehm, ġdid għax inti qed tibni relazzjoni wkoll mal-pubblikatur tiegħek fil-każ ta' Grin l-editur tiegħek ukoll. Ehm, u ktar ma titkellem miegħu jew magħha aktar ħassir taf għall-persuna u forsi minħabba fekk ukoll tiffaċilita il-proċess u forsi tibda jisek taqbadhom qabel l-affarijiet. Però dan il-proċess ta' skambju huwa wisq importanti għax għax jiena kbirt immensament bih dal-proċess. Kienet l-ewwel darba li li esperjenzajt xi ħaġa hekk u tibda tistaqsi mistoqsijiet anke skomdi lilek innifsek u tgħid jien naf pereżempju ħantik eżempju forsi daqsxejn tad-daħq. Darba minnhom f'waħda mill-poeżiji nitkellem fuq il-ġisem, il-ġisem tal-mara illi mhux perfett u speċi niċċelebra l-imperfezzjoni ta' dan il-ġisem. U nitkellem fuq il-vini fost l-oħrajn, il-vini li ħafna nisa jbatu minnhom fil-riġlejn anka rġiel mhux nisa biss, imma għalija din hija issue importanti u ixu li ddejjaqni ħafna. U iġaluni speċi b'nitkellem ħażin fuq il fuq meta meta meta ninnutom u meta jtuni fajni u ngħid kelma ħażina tipo fox kemm għandhom. U jgħidli u Glenn qalli iktibha mela l-kelma għalfejn m'għandekx tiktibha. U ktibta fil-fatt hemmhekk qiegħda ġol ġol xismu ġol ktib. U, u anka għamilt għamilt ukoll naħseb kien, kien sar kambjament ukoll fil-mod ta' kif naqra. Għax Glenn, pers li ġej ukoll mill-isfond tat-teatru, seta' jgħinni u jigwidani f'dik il-ħaġa. L-ewwel netta minna it-tnedija li kienet isa performattiva, xi ħaġa li jiena qatt ma milt f'ħajti. Però il-mod anka ta' kif naqra, anka qudiem udjenza, imbidel ukoll. Ġifieri l-perspettivi nbidlu ħafna u d-dinamika nbidlet u naħseb li taqra poeżija bl-aħjar mod li tista' it either breaks you or it makes you, kif jgħid l-Ingliż. Għax naħseb poeżija tajba titilfilha nofs il-gost jekk ħa taqra ħażin qudiem udjenza. Eh, ġifiri kien pakket veru komplut dan il-proċess u vera grata ġifiri għalih. Ma narġaw nsalmu li Glenn u nawguraw l għaxu koll għadu kif nida ktib ġdid fjamant tijaw stess eh, ftit jiem qabel ma rekordjajna ma għedna rekordjaw din il-poddata ġifiri dejjem nsalmulu. Pero mill-li għettejt, xkienet u koll inti għandek ċerta following, fis-sens għandek nies li jarawk taqra, taqra f'serati, letterarji, open mics, eh, events tal-inizja med li inti voluta ħafna fihom. Kellek xi tip ta' feedback, reception, x'kienet il-reception għal dan il-ktib ġdid li jimmarkak pjuttost differenti minn eh, dak ta' xar snin ilu?
Eżatt, eħe, le kelli, kelli. Kif semmejt fit-tnedija, per eżempju, ġew nis vari, nis anka li ma konċ nafjena, u wara il-respons kien immedjat u kien entuzjast ħafna u minn nis zar sa nis gbar. Nis gbar, per eżempju, ħadu pjaċir ħafna bil-element nostalġiku, għax dak huwa ikolli ngħid parti minni, ma nafx difet jew le, imma ma nistax naħbija. Għandi ċertu nostalġija fija u ħarġet ħafna u kol fil-ktib meta specialment nżur l-inħawi ta' fej trabbejt u fej, fej kienet teħx nanna u ħafna nis setaw jidentifikaw ħafna ma dawk l-imkejjen, ġifiri kelli dak it-tip ta' feedback, mbagħad kelli feedback ieħor minn nies li għadhom żgħar li fihom jiena nqiegħed il-fiduċja u t-tama kollha tiegħi li jkunu l-kittieba ta' għada. U jgħiduli, jgħiduli speċi ta' finti, iż-żgħar ħarsu lejk bħala xi ħadd li jixtiequ jsegwu. Allura kienet reazzjoni differenti però sabiħa b'mod ieħor ukoll.
U inti wkoll għalliema, ġifieri ċertament li għandek qed tieħu anke minn ġol klassi mill-interazzjoni tiegħek mal-istudenti, ma nafx tuża tuża tuża b'mod tajjeb ovvjament, tuża dik il-pożizzjoni tiegħek l-exposure għal studenti li qed tgħallimhom anke l-Malti, eh, ġifieri anke nimmaġina ma nafx korreġini letteratura wkoll, ikollok dik il- iva. tiddakkar minna jew tagħmel xi impatt fuqek fil-kitba tiegħek dik l-esperjenza?
Iva, iva, ġili iż-żgħażagħ jiġu fil-klassi bil-ġrajiet tagħhom u meta ssir tafhom u jibnu l-konfidenza u ġili anke jgħidulek ċerti affarijiet jispiċċaw jispirawk tkun taf realtajiet oħra li forsi ma tantx kont konxja tagħhom u żgħażagħ minnhom infushom diġà għandhom diġà d-dinja tagħhom li mhijiex id-dinja tiegħi għax nara il-gap nħossu veru kbir jien anka ċertu jiena espressjonijiet li jużaw u tkun daqsxejn aġġornata ma dak li ma dak li jagħmlu huma. Imma semmejt id-dinamika tal- tal-li tallem u, u, u tallem din l-età, hija età pjuttost kif naqbad ngħid delikata fl-istess ħin għax mhumiex tfal daw u fl-istess ħin mhumiex adulti laqqas qegħdin ximkien fin-nofs għandhom 16-17 sena. Is-sixth form, 16-17. Fimt, allura hija hija eta interessanti u tista' tkun delikata wkoll fl-istess ħin. Imma jiena ma nħobbx ngħid nagħallem il-poeżija jew nagħallem il-letteratura nipprova nwassal dak li hemm fuq il-paġna eh, bl-entużjażmu tiegħi, l-imħabba tiegħi naħseb għal-letteratura, probabbli illi nxerridha fil-klassi għax ma nistax nagħmel mod ieħor, imma b'xi mod inġalhom jifmu dik id-dinja ta' ġo dawk il-paġni u jippruvaw jinterpretawha. Ġifieri eħe, iż-żewġ dinjiet tiegħi letteratura u tagħlim f'dal-każ jiltaqgħu fil-klassi u nipprova noħroġ l-aħjar ħaġa minnhom, ħa ngħid hekk.
Semmejt ftit ilu wkoll inti l-element ta' nostalġija li eh, jirrifletti ruħu fil-kitbit tiegħek. Inti għandek poezija sabiħa mens eh, li jisimha Kieku l-baħar bejn Marsa Mxettu ta' Slima leġġenda. X'jiġri meta tirfes ix-xatt. U hawnhekk qed tiddeskrivi Malta kif spiċċat illum imdawra baħar li dejjem qalbu skura dawn huma kliemek. Eh, din il-nostalġija hija marbuta ma' diskors li għamilna qabel dwar il-governanza, il-korruzzjoni, il-qerda tal-ambjent, jew hija xi ħaġa iżjed romantika fik?
Naħseb hija taħlita ta' tnejn fil-fatt. Jiena jiena trabbejt taslima minn taslima jien u l-imkejjen il-postijiet li anka ma' xatta ta' marisk il-ktib li għandu l-isem huwa appuntu x-xatta taslima sewwa li jiena nafu b'għar id-dud għax jiena hekk inħobb insejjaħlu għar id-dud. Illum ħadd m'għadu jgħidlu għar id-dud għal xi raġuni. Imma, imma hemm l-element nostalġiku tiegħi personali li joħroġ f'daw il-poeżiji li forsi tista' sejħilhom konfessjonali wkoll illi speċi hija parti minn ħajti li għaddiet u spiċċat sa ċertu punt u magħha qisu Qisu hemm imsakkar ukoll dik l-innoċenza ta' tfulija li meta tkun dejjem ferħana, taf kif ma joqsok xejn, anke bl-affarijiet żgħar tifraħ, dik spiċċat u hemm in-nostalġija għal dik it-tip ta' atmosfera. Imma mbagħad hemm ukoll dak li hu iktar, kif naqbad ngħid, iktar fiżiku, iktar ġo wiċċek, in your face, qed nuża dan it-terminu naħ forsi huwa kalk, in your face, ġifiri il-nuqqas ta' slima huwa imsemmi għal wieħed mill-iktar postijiet li ġi sfreġat, li ġi sputtanatha biex nużaw kelma mit-Taljan, fej, fej laqqas minar lebda pjanar ta' xejn, il-bini tela bla doċ, saħan sitra twaqqaw djar li kienu ġojjelli, ma' xatt ukoll biex imbagħad telgħu dawk il-dawk il-blokok u da qed ngħidu m'hemmx gvern u gvern ta' di la ġejja din l-istorja. Insomma, dawk ilhom li bnew. Jiena niftakarhom dawk id-djar sbieħ u niftakarhom neżlin waħda waħda. Ġifieri da qed nitkellmu fit-tmeninijiet. U qalbu dejjem skura, ovvjament minħabba fek il-baħar, għax dejjem issib id-dell, meta inti fis-sajf tmur il-baħar biex tipprova tuħu pjaċir tom, l-għonet u d-dimek setara il-krua oxxena ta' dak il-bini li jem faċċata jem fejem Jiena nħobb immur l-Exiles, per eżempju, faċċata tara dik il-faxxa sħiħa ta' bini ġo xulxin. Warajk ħassib l-istess, u ma tix ħassib ix-xemx li tixtieq, għax ovvjament ix-xemx mottija. Eħe, ġifiri nostalġija għal dak kollu.
Mhm, mhm. Eh, taqra l nasil ta' Claudia minn dan il-ktib?
Iva, mela, bil-qalb kollha. Issa jiena żilt silta illi di ma nafx hekk u x'kulħadd jinduna għal xi qed nirreferi għal kemm hemm forsi kliem illi jkunu ovvi li fil-fatt tirrifletti r-realtà kera li għaddejjin bħalissa ehm, il-Palestinjani, ehm, hija poeżija li jisimha xetlu dakinhar li xtralek pasta u din hija storja li ġiet imnebħa minn fatt ehm, li ġara tassew kienet irrakkontati li poetessa Alġerina jisimha Norja, Norja Adel li kienet ftit snin ilu ma niftakarx eżatti meta ħadet sem fil-festival tal-letteratura ta' Malta konna stedinniha, u kienet qalt li li għamlet xi żmien tgħix Gaza ma dak iż-żmien li kien l-arus tagħha llum ir-raġel tagħha li huwa Ġermaniż. U tiftakar dan l-aneddotu illi hemmhekk inti tista' tgħidli iktar minni għax għext hemmhekk jekk inti pereżempju ħadd tmur ix-xogħol ma tafx jekk hux ħadd iġi lura d-dar wara siegħa jew inkella wara nofs ta' nhar sħiħ jew jilna fl-għada filgħodu għax ikun hemm xi ħadd mill-Iżraeliti jwaqqfek u jsaqsik ħafna mistoqsijiet. Insomma, dejjem jgħixu f'din it-tensjoni daw in-nies għal għexieren ta' snin. U, u darba minnhom insomma il-boyfriend tagħha mar ix-xogħol u u bdiet tibża bdiet tinkwita li ħajdu ma jasal u li ġralu xi ħaġa. Imma mbagħad tfaċċa u fil-fatt kellu ċurkett u proponiela biex jiżżewġu. Ġifieri din hija hija storja ħelwa fl-istess ħin u bit-tama li jien naf dan il-ġlied u dan il-terrur u din il-vjolenza makabra xi darba tieqaf nittamaw, allura ħa naqra b'dan f'moħħi. X'għedtlu dakinhar li xtralek pasta? Busni qabel tmur, għedtlu f'għajnejh, u telaq jgħaġġel għax-xogħol. Rajtha ġejja lejk, din l-istrixxa, dejjem tistenna. Garatlek sekli tqal u nixfin għal wiċċek, ħalli tgħommlok iħufu sektin ġo rasek. Ma ħasditekx. Kont qed tistenniha. F'din l-art il-ħin jinbidel bħal saħħara. Ħames minuti jafu jespandu, isiru ħames sekli guffaġni. Iż-żagħżugħ ta' qalbek jaf jasal għada xiħ. Il-korla kannella tkarwat ma' riġlejk drajta. Il-ħolm kollu keċċitulek minn għajnejk. Floku nibtet toqba lewn ix-xita tas-sħab. Imma llum is-seħer ma missniex. Il-maħtu ġej lura. Żewġt iċrieket ileqqu fil-pala t'idu u qed jiekol pasta b'forma ta' qalb.
Grazzi Claudia u hemmhekk qed qed inti tafas fuq ċerta ċerta temi eh, li eh, naħseb huma verament topiċi fil-kwistjoni tal-Palestina fejn għandek iż-żmien eh, tant, tant din l-oppressjoni ilha għaddejja issa għal xieren ta' snin u fl-istess ħin kull gwerra li naraw fuq Gaza, kull, kull eh, il-ġenoċidju li qed naraw bħalissa, jgħat anka jibdel il-konċezzjoni ta' żmien li illi għaddew 70 sena mill-ewwel nakba, minn nakba u U issa qisna rġajna morna lura f'dak iż-żmien u qed naraw l-istess ħaġa l-istorja jien ngħid għalija b'mod anke personali qed taffetwani b'mod li xejn madu jagħmel iżjed sens u nittamaw kif qed int illi d-dinja taġixxi eh, biex twaqqaf dan il-ġenoċidju fejn laqqas l-Amerika u l-Ingilterra mhuma qed jaqblu li għandu jkun hemm waqfim mill-ġdid waqt li qed għaddejda kollu. Però grazzi grazzi tal-li qrajt inna dik il-poeżija u Nimmaġina ma nafx bħalissa kif kif qed teffettwak dak kollu li qed naraw hemmhekk. Qeda twaslek biex tikteb jew għadha friska wisq biex tagħmel xi dwarha. Jiena forsi biex norbot ukoll ma' dak li konna qed ngħidu qabel meta saqsejtni fuq pożizzjoni politika fil-kitba, eċetera, eċetera, meta tiġi biex meta niġi biex insarraf xi ħaġa li hija vera vjolenti, mhux ma nsibix daqshekk faċli biex eh, niktiba. Eh, per eżempju, meta ġrat il-mewt kera oħra ta' Defni, eh, niftakar eżattament l-impatt li ħallit fuqi dik il-ġrajja u kif ħassejtni u ma stajċ nikteb. U għadni sal-lum, ma nsax nsarrafa fi klim b'xi mod. U fil-fat nammira minn jirna xilu b'mod sabiħ kif edna l-letterarjeta Trid tibqa' hemm. Din, din ta' Gaza wan għandi għandi poeżija oħra ċkejkna li li tista' tapplika għal kull sitwazzjoni ta' gwerra u ta' u ta' tbatija li titkellem fuq dan it-tifel li jitfaċċalek quddiem screen u din tat-tfal li fil-Palestina tant tant kienu daw il-vittmi innoċenti li tant spikkaw eh, it-tfal, ma niflaħx narhom, eh, ġifieri taffetwani b'dak il-mod li laqas inkun nista' narah it-television ġifieri. Nippreferi kważi nara biex inkun aġġornata x'qed jiġri u nara il-news online fuq l-internet milli nara ċertu xeni li jitilaw, ma niflaħx narhom. Inħossni ma niflaħx, letteralment. U meta niġi biex niktibhom, mbagħad din ktibtax fija daqsxejn eh, bittersweet, taf kif fija daqsxejn ħelu fija. U għalhekk xtaqt naqra wkoll biex forsi f'dan il-terrur kollu f'dan il-waħx kollu forsi nissel ftit tama, forsi għatem nies li għadhom qed jittamaw hemmhekk, ma nafx. Imma tħallini zoppa, nimxi fuq sew waħda. Kawda,
niblu ħadira diskors, inti involuta ħafna fil-ġa semmejni, għaf li nizjamed fil-events eh, letterarji u anka kont inti stess tradotta għall-Ingliż l-ewwel ktieb tiegħek anka kien kien ħareġ bl-Ingliż. Eh, x'inhi l-importanza ta' traduzzjoni għalik? Inti x'kienet l-esperjenza tiegħek sissa? Fis-sens li mm. waslitek għal udjenzi ġodda, tagħtek esperjenzi ġodda, eh, forsi anka barra minn Malta, x'kien l-impatt ta' dawn l-attivitajiet ta' networking, eh. ta' traduzzjonijiet? Eħe, eżatt.
Lebla dubju, eh, festival bħal ta' Nitsemed u festival soħrajn huma networking fl-aħħar mill-aħħar. Spazji li jinħolqu letterarji ma spazji fejn in-nies l-kittieba eh, għandhom l-opportunità li jivjaġġaw bej pajjiż u ieħor u jiltaqgħu ma' kittieba oħra sħabhom. Jiġifieri kelli ftit esperjenzi minn daw u u dejjem kienu esperjenzi sbieħ, ovvjament biex tesporta li l-ek innifsek u tesporta l-kitba tijak barra miegħek bil-fors tiġi tradotta. Ifimni, aħna żgħar ħafna u l-għanet s-suq tal-poezija barra diġa huwa nitċa, le, u għaw Malta iktar u iktar. Aħna żgħar ħafna, jiġifieri jien naf, ma naħsibx li għamilt impatt fis-sens li jekk ħa mmur jien naf Franza l-ewwel festival li kont mort kien ta' Lodev, naf li inti kont mort ukoll. Imma ma naħsibx iva. li jekk immur Lodev illum eh, għasadu jsir dak il-festival fil-fatt. Jekk immur l-odev u jgħed ngħidilhom tafu min hi Claudia Gawċi, ma naħsibx li ħajkun xi li jaf. Ġifieri mhux dak it-tip ta' impatt, imma forsi impatt fiċ-ċriek iżgħar li inti tkun missejt magħhom. U li għall-inqas dawk iċ-ċrieki jistgħu jikbru fil-lokal tagħhom u jgħidu eħe teżisti l-letteratura Maltija. Iġifieri f'dak il-lat ovvja li t-traduzzjoni hija essenzjali. Imbagħad meta niġu għal traduzzjoni li għamilt jiena stess, hija proċess ieħor differenti minn dak li diġa semmejna tal-editjar meta inti teditja lilek innifsek, imma meta titraduċi qed tikber mod ieħor għax inti bażikament qed twellida mill-ġdid il-poeżija, qed twellida f'lingwa oħra. Jiena dejjem nippreferi dejjem nippreferi nittraduċi għall-Malti u kelli kif għadt kelli okkażjonijiet varji, pereżempju s-sena l-oħra ħriġna l-ktieb tal-Mercurio, bħalissa ħarabli l-isem, Madoffi, inti forsi taf liema hu. Xtaqt kont Mercurio.
Xtaqt kont Merkurju. Xtaqt kont Merkurju, eh, grazzi.
Grazzi, salvajtni. Xtaqt kont Merkurju li kont waħda kont waħda mill-edituri jiena, ġifiri kienem kienem jiena Justin Somerville u Kita Zoppardi, eh, inna għadna fl-imkien u editjajna kien proċess twil u kol, imma fil-ġabra stess, fl-antologija stess, kienem poeziji li jien stess traduċejt mill-Inglis għal-Malti. U, u dejjem hekk ngħid, bil-Malti tieħu ħajja oħra il-poeżija. Tibqa' ovvjament tirrispetta l-ispirtu oriġinali li bih inkitbet il-poeżija, imma il-lingwa nnifisha bla ma trid ħadtiha nifs ġdid, nifs ieħor. Għaliex huwa importanti li jkunu ċerta lingwi li forsi anka mill-Ingliż huma pjuttost faċilment aċċessibbli għal Maltin. Għaliex huwa importanti li jiġu tradotti għal Malti? Inti diġà qed tieħu nifs ġdida int qed twellida mill-ġdid, imma għaliex huwa importanti għal qarrej Malti li jaqra xogħol bil-Malti meta ma nkitibx oriġinarjament bil-Malti? Jiena naħseb li hemm din l-idea ta' kif naqbad għid, ta' qrubija, inti qed taqra poeta Għarbi jew qed taqra poetessa jiena Franċiża, qed taqra poetessa Ġermaniża jew Żvediża ehm, bil-Malti. Ġifieri mhux kulħadd kapaċi jaqra l-oriġinali ta' daw il-lingwi kollha. Ehm, u jizni Naħseb jiena wkoll parti minnha li inti fl-isforz li qed tagħmel biex twassal dik il-poeżija l-ewwel nett il-qarrejja qegħdin jifhmu jew forsi jirriflettu fuq il-fatt li isma' l-poeżija fl-aħħar mill-aħħar hija dak il-mument fejn il-poeta qiegħed iperreċ lilu nnifsu jew lilha nfisha. M'għandu x'jaqsam hux Malti jew Ġermaniża jew Taljana kulħadd qiegħed fl-istess dgħajsa Imma mbagħad inti dik id-dinja Ġermaniża, dik id-dinja Franċiża ħa tifhimha bil-lingwa tiegħek. U l-Malti nnifsu naħseb għandu bżonn jiġi esportat lokalment b'dak il-mod ukoll illi isma' l-Malti mhuwiex lingwa limitata, nistgħu nesprimu kollox biha. naħseb huma ftit minn dan kollu jiena li naħseb dan l-ispirtu eħe huwa dan kollu taf kif wara traduzzjoni. Fil-qosor, Claudia, semmejt qabel illi qed taħdem fuq memoirs u proġett li jitratta l-memorja. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar dan ix-xogħol? Iva, Ija biex biċċa xogħol li kultant ngħid xillostra mort nagħmel bidi. Imma imma ma nafx. Eh, jista' jkun li ftit minna twildet minn dan il-ktieb ukoll minħabba l-fatt li hemm ċertu poeżiji li huma daqshekk nostalġiċi u nitkellem ħafna dwar missieri wkoll fl-ewwel ġabra nitkellem ħafna iktar dwar dwar missieri għax ma tantx kien ilu li ħallina. U hawnhekk nitkellem ftit iktar ukoll. Mela, dan il-memwar, mela l-ewwel net memwar jina nifmu naħseb li jekku wkoll huwa ġeneru partikolari li bħalissa ma nafx għandu jkun moda għax anka l-letteratura barranija mħafna memoirs għaddejjin qed jiġu ppubblikati bi stili u ġeneri għaw fi sens stili differenti u jħadnu ġeneri differenti fihom infushom ukoll ġifieri kapaċi taqra memoir u fija ssib il-poeżija u fija ssib id-diarju, eċetera, eċetera. Mela, irrid ikun hemm fil uniku tema waħda li taqqat u jiena ħan nipprova nikteb il-memwar ta' missieri, ta' tfulija ta' missieri u ħutu u l-memwar ta' tfulija tiegħi. U l-fil li se jaqadhom huwa il-mużew. il-mużew ġifieri dak il-post fejn aħna konna mmorru meta konna żgħar nitalmu d-dutrina. Għax Din xi ħaġa li ħadd naħseb ħadd jew kważi ħadd ma kiteb fuqha Malta, speċjalment mara. U hija dinja partikolari ħafna li l-ġenerazzjoni ta' missieri ħalli impatt fuqhom mod u fuq iħalli impatt totalment differenti. Ġifieri ħan nipprova nesplora daw iż-żewġ dinjiet Għadni għadni qed nesplora, għadni qed nesperimenta, imma dak huwa l-ħsieb. Qed nagħmel ħafna riċerka, qed nagħmel anke intervisti.
Imma jekk nista' nsaqsik dwar naf li huwa work in progress u għadu għadek tiddeċidi fejn se jmur. Imma għalik kien hija kwistjoni ta' e, li tikteb dwar il-memorja ta' missire kull familja jew anka anka mod kif e, tiħendilja din id-diverġenza anka lej kif tħarsu lej dan il-post li formakom modi differenti. Nimmaġina ma nafx jien qed nagħmel assunzjonijiet f'moħħi ma nixtieq eh, tgħid li inti ir-reazzjoni tiegħek għal fidi għal għal daw l-immaġni kważi grotteski li jiltuna fid-dutrina le ta' bibliċi li tibda toħlom dwarhom bħala tifel jew tifla. X'kien tista' tgħidilna ftit fil-qosor ħafna dwar x'inhu jinħema. Iva, iva.
Eh, hija interessanti fil-fatt huwa huwa kif naqbad ngħid hija dinja li li wan se tibda tħaffer fiha ħassib ħafna affarijiet, imma hija ftit mitnej li fil-fatt li semmejt inti, fil-fatt bdiet oriġinarjament bħala ħsieb li nikteb biss dwar il- il-tfulija, għax fuq it-tfulija li xtiq nifoka ta' missieri u l-familja ġifiet nitkellmu fuq familja Maltija fis-snin 40-50. sewwa li hija Malta totalment differenti minn dik li llum. Imma fil-fatt jiena ngħid dan ukoll f'moħħi għandi li apparti ir-reliġjon u dak kollu li timplika r-reliġjon, jiġifieri fis-sens wiesa' tagħha u anke fis-sens dejjaq tagħha, nixtieq ukoll nirrakkonta dawn id-diverġenzi ta' Malti, il-plural ta' Malta x'jiġi? F'Malta differenti li jiltaqgħu flimkien Malta ta' snin 50 u Malta tissa, jew ta' meta kont żgħira jien ħa li mullux wisq wisq wisq. Eħem, hemm ftit minn kollox, forsi jkollna ċans il-qudiem nitkellmu iktar fuq din.
Għandi kurżità kbira biex nara biex ħa toħroġ u nittama li eh, tkompli taħdem fuq u tina tina ktib jew jew x'qed tagħmel eh, malar kemm jista' jkun għax issqabbat il-kurżità. Però Klaudja tarilna l-ħin, ringrazzjak ħafna tal-li tajtna samt mana dan il-ħin. Nirringrazzja wkoll lil Claire Azzopardi talli kull ġimgħa tgħinni bir-riċerka għal dan il-podcast u grazzi lis semmija li ta' kull ġimgħa jingħaqdu magħna għal episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, Facebook u l-YouTube ta' Pen Malta